Инде хөрмәтле җәмәгать, бүген җомга хөтбәсендә бик кирәкле һәм бик мөһим булган мавду, ягъни тема хакында сөйләп китмәкче булам. Инде әдәп, әхлак, яхшы холык дигән күркәм гыйбадәт, күркәм холык дигән нәрсәләр арткы планга күчкәнгә күрә, Бүгенге көндә кешеләр арасында бер-берсенә карата хөрмәт, бер-берсенә карата ихтирам дигән нәрсә дә юкка чыга. Һәм иң аянычлысы шушы начар авыру, әйе, кешеләр арасында булган начар авыру туганнар арасында туганчыллык җепсеннәрен өзү, ягъни туганнар белән дошманлашып, Яшәүгә кадәр барып җитте. Безнең динебез ислам дине туганчыллык җепсеннәрен ныгытуга һәм туганнар белән дус һәм тату булып яшәргә өнди. Ләкин кызганычка каршы күп кенә мусульманнар, хәтта намаз укучы, ураза тотучы мусульманнар үзләренең туганнары белән дошманлашып, үзләренең туганнары белән кызгышып, талашып

Һәм туганнар арасында шушы араны, шушы җылылыкны өзүне дә никадәр куркыныч гөнаһ икәнлеген Раббыбыз Алла субханала тәгалә бәян итә. Туганнар белән ызгышып яшәү, туганнар белән дошманлашып яшәү хөрмәтле җәмәгать. Кеше әйберсен урлау кебек, кан күбе, кан түгү кебек зур гөнаһлар рәтенә керә. Һәм Аллаһ Субхану ва Тәала Коръәни Кәримдә моның хакында бик күп урыннарда бәян итә. Ә бүгенге көндә э, балалар үзләренең әти-әниләрен танымый, әти-әниләр үзләренең балаларын танымый, абый-сеңелләр, абый-энеләр, апа-сеңелләр бер-берсе белән талашып, ызгышып, э, бер-берсенә дошман булып яшиләр. Кайберсе квартира бүлешкәндә дошманлашып бетә. Әти-әнисенең байлыгын бүлгән вакытта дошманлашып, әйе, канга батып кайберләре, судларга кадәр барып җитеп, бер-берсен төрмәгә утыртырга әзер булып, хөрмәтле җәмәгать, бер ата-ана балалары шулай ызгышып, талашып яшиләр. Алла субхану ва тааля каршында нәрсә дип җавап бирергә уйлыйлар? Нәрсә дип әйтергә уйлыйлар? Алла Субхана ва Тәгалә Коръәни Кәримдә туганнарыгыз белән яхшы мөгамәләдә булыгыз дип әмер итә. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәлләм үзенең хәдисләрендә дә шуны бәян итә. Әйе, Алла Субхана ва Тәгалә кашына баскач, ул миңа квартираны бирмәде, ул миңа шушыны эшләмәде, ул миңа тегене эшләмәде дип җавап кайтарабызмы, җәмәгать, әгәр дә туганнарыбыз белән начар мөгамәләдә булсак?

Син аларга әйт, ягъни шушы изгелек эшләгәндә, иң хәерлесе әти-әниләреңә, ягъни инде бу булышу, ярдәм итү, изгелек күрсәтү, шулай ук синең туганнарыңа, якыннарыңа, ятимнәргә, мескеннәргә һәм мусафирларга һәм нинди генә изгелек эшләсәгез дә, Аллаһ субханаһу ва тааля аны белеп торучыдыр. Яни шушы ике аяттә дә Аллаһ субхана ва тәала әти-әниләрдән соң туганнар дип әйтә. Якыннар дип әйтә. Димәк, без туганнарыбызны, якыннарыбызны хөрмәт итәргә, аларга игелек күрсәтергә һәм алар белән бер ничек тә дошманлашып яшәргә тиеш түгел. Игелек күрсәтеп, хәерлек белән дусларча, туганнарча яшәргә тиешбез, хөрмәтле җәмәгать.

Ягъни шуңа күрә туганнар белән яхшы мөгамәләдә булу ул ислам дине өндәгән нәрсәләрнең иң зурларының берсе булып санала. Инналлаһ я'муру бил адли ва ихсан ва итәй зил курба. Аллаһ субхану ва тааля әйтә дөреслектә Аллаһ субхану ва тааля гаделлеккә һәм яхшылыкка өнди һәм туганнарыбыз арасында яхшы мөгамәлә булуны өнди дип.

Һәм туганнарыгыз арасында булган мөгамәләне өзер идегезме? Әгәр шулай була калсагыз, андыйларга Аллаһы Тәгаләнең ләгънәте төшер. Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә аларны чукрак кылыр, сукыр кылыр, әйе, күзләрен томалар, дип Раббыбыз Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә әйтә. Димәк, кем туганнары белән араларын өзә икән, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгаләнең аңа ләгънәте төшә, җәмәгать.

Һәм Аллаһ Субхана уа Тәгалә әмер иткән нәрсәләрне өзсәләр, ягъни туганнары арасында булган яхшы мөгамәләне бозсалар, өзсәләр, һәм җир өстендә бозыклык таратып йөрсәләр, Аллаһ Субхана уа Тәгаләгә аларның ләгънәте төшер. Вәләһум сууддар һәм аларга иң начар урын булыр ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең ләгънәте төшәчәк андый бәндәләргә. Һәм моның хакында җәмәгать аятлар бик күп. Шулай Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм үзенең хәдисендә кисәтә туганнар арасында нинди яхшы мөгамәлә булырга тиешлеге хакында. Һәм бер вакыт Амр ибн Абасса дигән бер кеше Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм янына килә дә, әле Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм шушы э, илчелекнең башланган чоры гына була, Пәйгамбәрлекнең башланган чорында Аның янына килә дә һәм Амр ибн Абаса әйтә, Мин дә ишеттем, Мәккәдә бер кеше барлыкка килгән, бер кеше чыккан. Үзен пәйгамбәр дип уйлый. Һәм ул кешене күрдем дә, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына килдем дә, аннан сорадым, ди. Син кем, ди? Ул миңа әйтте, Әнә нәби. Мин пәйгамбәр, ди. Мин аннан сорадым, Ва мән нәби? Кем соң ул пәйгамбәр, ди? Шунда ул әйтте, Әрсәләни Аллаһ, мине Аллаһ Тәгалә җибәрде, ди.

Туганнар арасында булган менә шу бәйләнешен ныгыт дип, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, шушыларны эшләсәгез, җәннәткә керәсез. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, туганчыллык җепсеннәре гарш белән бәйләнгән ди. Һәм ул әйтеп торыр ди, кем мине ныгытса, Алла субхану ва тәгалә аны ныгытсын, кем мине бәйләсә, Алла субхану ва тәгалә дә аны бәйләсен ди. Ә кем мине өзә икән, Алла субхану ва тәгалә дә аны өссен дип әйтә. Гайшәдән китерелә торган Бухаридә сахих хәдис. Шулай пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кемнең кем тели икән ризыгын артуын ди, ризыгы артуын һәм гомеренең озынаюын ди, ул туганчыллык җепселләрен ныгытсын ди хөрмәт җәмәгать.

Квартира бүлешкән вакытта, машина бүлешкән вакытта, әти-әнисенең байлыгын бүлешкән вакытта, яисә бер ниндидер дөньяви мәсьәлә өчен апалар, абыйлар бер-берсенә дошман булып бетәләр. Бер ата-анадан туган бала икәнлекләрен оныталар. Ә монда киресенчә, син киресенчә бәйлисең икән ул җепләрне, ул туганчылык җепселләрен. Киресенчә Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирәчәк. Гомереңне озынайтачак, байлыгыңны арттырачак. Ә болар инде мин квартира алам да, байым да тегесе теләсә нәрсә эшләсен дип. Әгәр син шушы харам юл белән шушы байлыкка ирешсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа бәрәкәт бирәчәкме? Аллаһ Тәгалә сиңа иминлек бирәчәкме, җәмәгать? Һәм без уйларга тиешбез, туганнар арасында булган җеп ул иң зур җепләрнең берсе. Һәм әгәр дә әле ул ислам җепләре белән дә бәйләнә икән, моннан да нык җеп булмый. Һәм туганнар арасында булган мөгамәләне ныгыту, араларны яхшырту, ул туганнар өчен генә түгел, иң беренче очракта ул синең өчен кирәк. Ул синең өчен мөһим. Чөнки көннәрдән бер көнне синең башыңа кайгы килергә мөмкин. Башыңа кайгы төшергә мөмкин. Һәм синең дусларың, иптәшләрең сиңа бер ике көн, бер атна ярдәм итсәләр, туганнарың белән яхшы мөгамәләдә булсаң, алар сине бер кайчан да калдырмаячак. Чөнки дусларыңның, иптәшләрнең үзләренең эшләре, үзләренең гаиләсе, үзләренең мәшәкате бар. Ә ул туганнар барыбер ул синең туганың. Димәк, син туганнарың белән яхшы мөгамәләдә булсаң, иң элек җимешләрен үзең үк татыячаксың, шушы дөньяда ул. Чөнки кешегә авырлык килгән вакытта иң беренче ярдәм итүче булырга тиеш аның туганнары, якыннары. Иптәшләр Буратна ярдәм итерләр дә китерләр үзләренең гаиләләренә. Ә кем калыр синең белән, әгәр дә син туганнарың белән араңны эзсәң? Кем сиңа ярдәм итер? Кем сиңа булышыр? Кем синең белән бергә булыр? Әгәр дә туганнарың белән дә син ызгышып бетәсең икән, талашып бетәсең, синең янында кеше калмый, син үзең утырып калачаксың. Терсәкләрең үсмә. Ә туганнарың белән дус булсаң, алар син барыбер, әйе, синең янында булачак, сиңа ярдәм итәчәк, сиңа булышачак. Алла субхану ва тааля өстәвенә, әни бәрәкәтләрен бирәчәк, ризыгыңны арттырачак, байлыгыңны.

Сахабаларга әйтә, әй кешеләр, бер-берегезгә сәламнәр әйтегез. Әй, бер-берегезгә ризыклар бирегез, ягъни ачларны тук, тук булучылар ачларга ризык биреп, аларны ашатсын, ишетсен. Һәм туганнарыгыз арасында мөгамәләне ныгытыгыз. Әй, менә болай ныгытып бетерегез, ныгытыгыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Һәм төннәрендә намазлар укыгыз, кешеләр йоклаган вакытта сез намазда булыгыз.

Ягъни даими рәвештә исерткеч эчемлек эчүче. Моңа теге көн саен исереп ятучылар гына керми җәмәгать. Моңа көн саен эчүче теге куштырнаклар эчендә культурный эчүчеләр дә керә. Әй, көн саен 50 грамм гына җибәрәсең икән, син даими эчүче буласың. Андый кеше җәннәткә керми. Шулай ук туганчыллык арасында җепсилләрне эзүче Әй, туганнар арасын бозучы җәннәткә кермәс дип пәйгамбәребез. Ә без моңа җиңел карыйбыз. Һәм сихерчене дөрес дип табучы җәннәткә кермәс дип пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Менә шушы аятларны һәм шушы хәдисләрне әләр моннан тыш та бик күп алар бик хисап. Шушыларны укып та, шушыларны белеп тә, әгәр дә без туганнарыбыз белән араларыбызны өзәбез икән, Туганнарыбыз белән дошманлашып яшибез икән, Э, туганнарыбыз белән араларыбызны бәйләмибез икән, аларга ярдәм итмибез икән, аларга булышмыйбыз икән, э, аларга ачык йөз күрсәтмибез икән, Алла субхану ва тәала каршында нәрсә дип җавап бирәбез? Алла субхану ва тәала каршында ни дип әйтер әйтербез? Һәм хөрмәтле җәмәгать, әгәр дә син намаз укыйсың икән, һәм синең туганнарың, якыннарың намазда түгел икән, яисә бөтенләй диндә түгел икән, бу әле аңлатмый, аларга карата син начар мөгамәләдә булырга тиешсең. Әй, алар имансызлар, алар намаз укымый дип араларны өзергә дигән бер нәрсә дә юк. Бармы берәр аят Коръәни Кәримдә? Бармы пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям берәр хәдисе? Синең туганың мөшрик кәфир булса, аның арасын үз дип, аның белән начар мөгамәләдә бул дип, аннан борыл дип, бармы андый хәдис, бармы андый аят? Юк, хөрмәт җәмәгать. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям үзе мисал булды. Ул пәйгамбәр булып, пәйгамбәр булганнан соң, аның янында 10 ел дәвамында Абу Талиб булды. Абу Талиб мөшрик булды җәмәгать.

Лә иләһә илляллаһ сүзләрен әйт, бәлки шушы сүзләр белән мин сине җәһәннәмнән коткарырмын. Әй, Аллаһ субхана ва тәгаләдән сорармын, сине Аллаһ тәгалә җәһәннәмгә төшермәсен дип. Ләкин кызганыч, Әбу Талиб әй, мөшрик хәлендә үлеп китә. Яни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бит аның янына килеп, син гомерең буе мөшрик булдың, урының җәһәннәмдә булсын дип аңа әйтми. Киресенчә, ул аңа дәгъват кыла, ул аны чакыра. Ә бүгенге көндә күп кенә кайбер мусульманнар э, туганнар намаз укымау сәбәпле, туганнары белән араларын өзәләр, ызгышып, талашып яшиләр. Һәм әгәр дә әйтсәң нигә туганнары белән, алар мине тыңламый, алар мине ишетми. Субханаллаһ, үзең дөрес аңлатмагач ни эшләп алар сине тыңласыннар? Үзең яхшы әдәп күрсәтмәгәч ни эшләп алар сине тыңласыннар? Һәм хөрмәтле җәмәгать, туганнары белән яхшы мөгамәләдә булучылар Арасында мисаллар да бик күп. Менә үзем мин бер шах, бер кардәшне беләм, ул кардәш вафат булды. 40 яшендә вафат булды. Ул намаз укый башлагач, һәр вакыт туганнарына дәгъват кыла иде. Туганнарына сөйли иде. Ләкин бөтен туганы аңа каршы чыкты. Ул йоклаган вакытта хатыны аның сакалын кисәдер иде. Буяны сакалы юк. Ул аның белән малае сөйләшмидер, ләкин ул үзенең яхшы холкы белән, яхшы әдәбе белән һәр вакыт аларга аңлата, аңлата. Һәм көннәрдән бер көнне бу кардәшебез вафат була. Әйе, рактан авырып үлә. Һәм хөрмәтле җәмәгать, ул вафат булган көнне аның малае, 20 яшьлек малае әтисенең гәүдәсе өстендә елый, үкереп, үкереп елый, әтисеннән гафу сорый иде. Һәм шул көннән башлап инде аңа хәт дүрт ел үтте, биш вакыт намаз укучы малай. Берничә айдан аның хатыны намазга баса. Әйе, төнлә сакалын кискән хатыны намазга баса. Һәм берничә туганы намазга баса. Ни сәбәпле? Чөнки ул аларга аны күпме генә аны итсәләр дә, син тегендей, син мондый, син вахаби, син тегеләй, син болай дип, әйе, Әйтсәләр дә, ул аларда авыр сүз әйтмәде. Ул алар белән талашмады. Ул аларга бүләкләр бирә иде, ул аларга сөйли иде, ул аларны вагазлый иде. Һәм бездә бит менә шулай кеше үлгәч кенә аның кадерен беләсең. Ул үлгәч кенә аның хак юлда икәнлеген аңлап, алар дингә керә, намаз укый башлыйлар. Күрәсең, хәтта үлемнән соң да ул үзенең менә шушы тырышканлыгын күреп һәм иншалла, бәлки Аллаһ субхана ва тәгаләнең каберенә дә аларның кылган әҗер савапларын аңа да ирештереп торыр иншалла. Һәм шулай белән бер кардәшне ул да үзенең туганнарына даими рәвештә вагаз сөйли иде. Аңлата һәм шушы аңлаткан вакытта кайбер көннәрендә ул хәтта аларга факат килеп кенә китә, хәлләрен генә белешеп, Аллаһ турында бер сүз дә әйтми. Ун ел үткәч кенә аның шушы туганнары намазга баса. Ун ел үткәч һәм хөрмәләмә. Һәм ни сәбәпле? Менә шу яхшы хулык сәбәпле. Ул без ә без бер ике киләбез дә намазга дингә чакырабыз да, әй синнән булмады инде дип кул селтибез икән хөрмәтле җәмәгать. Бу нинди дәгъват булсын? Яхшы хулык белән күчтәнәчләрен китереп, тегесен эшләп, монысын эшләп араларны өзәләр икән, син бәйли торган булсаң.

Гамәлеңдә нык тор, ди. Әгәр дә син дөрес булсаң, Аллаһ Субхана ва Тәгалә сиңа бик зур әҗер-саваплар вәгъдә итә, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аны ышандырып калдыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтмәгән бит. Болардан булмый инде, кулыңны силтә. Йөрмә алар янында интегеп, аларны чакырып нитеп ди. Киресенчә, син дәвам ит шулай яхшылык кылуыңны, изгелек кылуыңны дәвам ит. Һәм сиңа шуның өчен әҗер савап Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, туганчыллык җепселләре ул бик зур нәрсә. Ул бик кирәкле нәрсә. Һәм дөнья байлыклары, дөнья нигъмәтләре, дөньяның шу үтеп китә торган дөнья өчен, әгәр дә туганнарыбыз арасында булган мөгамәләне бозсак, бигрәк тә әти-әни белән булган мөгамәләне бозсак, хөрмәтле җәмәгать, дөньяда да бәрәкәтен күрмәячәкбез һәм ахирәттә дә зур газаплар көтеләчәк. Чөнки, тагын бер кат әйтәм, туганчылык аралыгын, җепләрен өзү, ул зур гөнаһ. Кечкенә гөнаһ түгел, ул зур гөнаһ. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, андый кеше җәннәткә кермәс диде. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәни Кәримдә андый кешеләрне ләгънәт кылды. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля үзебезгә күркәм сабырлыклар биреп, туганнарыбыз арасында хәерле, яхшы мөгамәләдә яшәргә һәм туганнарыбызга, якыннарыбызга тәүфик-һидаятлар бирсен.

Инде хөрмәтле җәмәгать, менә шу туганчыллык җепселләре буенча, ягъни туганнар бу туганнар буенча кешеләр өч төргә бүленә. Беренче туганчыллык җепселләрен бәйләүче. Андый кешеләр туганнар белән һәр вакыт яхшы мөгамәләдә булырга тырыша, хәтта туганнары аңа каршы чыкса да, туганнары аңа берәнди начарлык эшләсә дә, ул алар белән һәр вакыт яхшы мөгамәләдә, сабыр итә, Әйе, аларда яхшы эшләр эшли. Икенчесе туганчыллык җепсеннәрен өзүче. Ягъни ул һәрвакыт туганнары белән душманлаша, сатулаша, ызгыша, талаша. Әйе, син минем туганым түгел, син минем абыем түгел, син минем әнием түгел, вәлгаяз билла, син минем түгел, син түгел дип, әйе, нәрсә Бәйли торган җепне өзә. Һәм өченчесе ул туганнарына карата яхшылык та эшләми, һәм начарлык та эшләми. Һәм без булырга тиешле беренчеләрне. Кайсылары туганчылык белән җепсеннәрен ныгытучылар. Безгә начарлык белән эшләсәләр, яхшылык белән җавап кайтаручылар. Яхшылык белән җавап кайтарсалар, тагы да яхшылык белән җавап кайтаручылардан булырга тиешбез. Һәм моның үзенең сәбәпләре дә бар. Ягъни ничек итеп туганчылык җепселләрен ныгыту, туганнар арасында үлфәт мәхәббәт булдыру. Ул беренчедән аларның хәлләрен белешү, кунакка йөрү, аларны да кунакка чакыру. Әгәр дә еракта икән, бара алмыйсың икән, шалтырату аларга. Сәламнәреңне җиткезү, хәлләрен белү, алар авырган вакытта аларга булышу, ярдәм итү. Алар фәкыйрь булып син бай булсаң, аларга ярдәм итү, булышу, акчалата, матди, матди яктан. Ул туганнарыңны ярату, аларны хөрмәт итү. Өлкән туганнарың була икән, аларны хөрмәт итү. Синнән яшьрәк туганнарың була икән, аларны шулай хөрмәт итү. Синең дәрәҗәң зур булып, аларның дәрәҗәләре түбән булуына карыйсы түгел. Синең дәрәҗәң зур булса, аларның дәрәҗәләре түбән булса, мисал өчен, син барыбер шулай аларны хөрмәт итергә, аларны яратырга, алар белән бергә булырга тиеш. Сиңа начарлык белән кайтарсалар, син аларга изгелек белән кайтарырга тиеш. Начарлык белән түгел. Һәм алар өчен дога кылып, Алла Субхана ва Тәгаләдән дога кылырга һәм ал, әлбәттә инде аларны динебезгә чакырырга, яхшылыкка эзләп, начарлыктан тыйырга тырышырга тиешбез. Әгәр дә шушы гамәлләрне эшләсәк, хөрмәтле әлбәттә туганнар арасында булган мөгамәлә күпкә-күпкә яхшырачак. Күпкә-күпкә яхшырачак. Һәм әгәр дә синең туганың сиңа начар мөгамәлә күрсәтә икән, син аны кул селтәмә бер вакытта да. Аның белән талашма, аның белән ызгашма. Киресенчә, берәр яхшы нәрсә аңа берәр яхшы нәрсә эшлә. Һәм әлбәттә аның калебе йомшарачак. Һәм ул үзгәрәчәк. Һәм дөнья өчен хөрмәт җәмәгать. Шу үтеп китә торган дөнья өчен туганнар арасын бозу һич тә ярамый.